Essalawmaleýkim mähriban adamlar agşamyňyz haýyrly bolsun Alta toýlar gutly bolsun toýlar toýlaşsyn mydama gapyňda toý bolup dursun güler ýüzüňiz solmasyn bizem ine Babadaýhan etrabyndan Alta agaň gullukdaşy biziň başlygymyz Rejep agaň tagallasy bile geldik syýrenip toýa toýlar dowamat bolsun Allajan. Eý başgada gullukdaşykä won kän bolaýmasyn ow. Şolaňam adyndan gutlaýas. Essalawmaleýkum hormatly adamlar. Alty aga toýuň toýlaşsyn Allajan elmydama şu wagta toý bolup dursun. Janyňyz sag bolsun gülki hemraňyz bolsun. Gulgum şuý birini gowy görýäňä. Senmiä menmi.
Ine aýdaly sen diýelidä. Ol ol. Şonda niriňden gowy görýäňaý. Aý her kim bir zat gowy görýä menä kelle başaýak gowy görýän dogryny dogry aýdaýyn. Aý ýokow hany surat çekilýän zat bardyrla şeýleje zat näme şo. Böwrek. Aý. Ýokaý çep Abdylla Erneçä. Dalak.
Ine görkezip durna. Gapyrga.
Aý ýöne sende gapyda ýokdur ony ýagalandyr ýitip gidendir ol. Äý agamjan diňlesene how. Diňleýän. Men elime şäp pyçak alýan. Demirden pyçakmy?
Demirden pyçak. Ägä bol pyçakdan.
Allagadanna çep gapdalyňdan soksam men nirä barýan? Näme ol şundan pyçak sokup sen nä sanatoriýa bararyn öýdýäňmi? Türmä barýaň.

Aý, oglany wasaýaly-da. Äý, o näme üçin? A gaýra gep düşündirip bolýarmaý, oglany ýelde ýarym litr berýän, gaýrat etýän gidýär. Äý, pekge, Hä?
tormuzy basmaly-ow. Wiý, maşyndamy? Hawa.
Sen ýolda diýdiň-ä-ow.
A, ýolda basarsyň-da şu tormuzy. Ýolda maşynyň tormuzy bar.
Ä-ä, bifs edýär-ä. Äý, dikgim, Haw. onsoňam arada hala dynlyk alnym diýdim-ä. Wiý, şonym gowy çykdym, gowy sowatýam şu. Äý, şeýle bir gowy sowatýa. Hä? Şeýle bir gowy sowatýa. Be-he. Uzak gije işletip goýýaň-a. Hawa. Ertire seni gelnejeň Garrawlap tur aý ýarow. Hehehehehehehehe deň bolmadan aý. Seň ony täze saladyn ula. Hawa täze aldym.
Meňkini göreni on ýyl bolan. Hawa. Uzak gije işledip goýýaň uly ýerden geňerjeň goňşulara lyžaly gidýärow. Daşaryk gar düşüräýe. Bah ýer gar a. Hawa. Arak alan sygyryň näl boldy sygyr aldym diýip begenip barýamykaň diýdim laý. Aý diýdim. Haw. O sygyram gaty gowy çykdaý. Bäh.

Onda wara sen meni ýüz gara edýäňow. Bolaňda gazanyň geň sözüne gaçansyňlaý, gara çalaýyn iýiň düýbüňde ýeri ýog-a seň niriňe gara çaljak. Aý onda wezera edýäň bäri. Ikimize wezeralyk etdiresi ýoklaý. Näme diýesiň gelýä, gönnüýä ýöne gönnäp diý bärde, hawa. Äý diki, agam, hok iller bar-a. Iller bar. Biziň näme diýip hurmut edýänini bilýäňmi? Hawa bilýän. Näme diýendirler?
Biligi süýtdeş doganyň bol, biri aç işik, birem hor diýýändirler. Seret göwräňden habaryň barmy seň? Iý bilen zadyňy iýip garnyňam göterileň aga muny pis sapa söýäp goýaýmasaň muny. Ýok how beý diýenoklar. Näme diýýäler? Ho seň agaň dikki diýen bolýalar san sana bilenok diýýäler. San sana bilenok diýýär.
Hawa. Kim diýýäni?
Iller şeý diýýär.
Illere ýalan söz aýtdyraý jigim. Maňa şu manyny san sanap gören ýoga. Getir pul ber sanap görkezeýin. San sana bilýän çiýdi jigim.

Hehe.
Iki.
Berekella. Üç.
Tüweleme. Ýedi.
Oho.
Sekiz.
Sypdyrdyň. Lal bol-ow. Eger jansynyň sypdy şu wagt sypdyr gözüm. Ýok how il mikrofony gygyryp ýatyrsyň-aý. Dura sanyň bile ol. Hany? Be, ine, he. Bir, iki, otuz, ýigrimi. Ana, ana, ana.
Köp hem sypdyrdyň-la. Sen sypdyrdyň-ow, çişik. Iý bilen zadyň ajy öz iýdiňde maňa diýip dursuň-aý, gürlemejek bolama. Şu göwräňe seret, şu göwrä seret. Şu göwrede şundan zat sypjakmy-ow? Äý, bolýa-laý dikgim agam gaharlan. Sypdyra diýen bilen zat tapamyz-a biler.
Äý, bir giňräjik bolsana-how! Goýsana-aý, darkam diýýä zadyňa seret-ä, giňdä bolaýsaň näme diýjegiňem belli däl.